Yes, ah, wadwogo cen ka neno lok ma tye ka medde i wi mecawa mego. Watye ka mito niang matut i lok kom Computer Misuse Act, onyo bil ma dong tingo lokke dong tye cik Honorable onongo tye waco ni Honorable Nsereko otiyo ki cik Rule Article number pyerabiro wiye abongwen ma okatti ka miyo a private members bill. Honorable tong wiye wiye wek ka imiwa background eni wek wadok cen lapeny bene tye madwong dano tye cwale. Yeah apwoe matek. Omera Pat onongo tye ka lok ki lok kom atikol ma miyo lamemba me palamen kati ki bil, en aye atikol pyerabiro wiye abongwen me Konstitucon me Republic me Uganda. Atikol-li enoni waco bene atir ni wek bil obed cik, wek ekel cik manyen. Cik-ki eno-ni omyero onen ni gwoko kuc pa dano. Cik-ki eno-ni omyero okel ber bedo. Cik-ki eno-ni omyero pe dok omi tek kwo aye bot anywalli me Uganda, ento okony Uganda aye anywalli me Uganda wek kwogi obed yot. Ci dong oromo cik mo keken makati. Ka nongo cik tye kumeno, ma kingeyo ni cik tye ma omyero ogwok kuc, ber bedo ki dong kit ma nongo dano myero okwo kwede-ni. Atye ka pennye kekena, ICT oromo pushing me cito into the other departments, committees mapat pat, ento neno ni loo eni tye ka kato kun dano tye ka kok matek, kombeddi ka kimako Larubi, Larubi myero ocul million apar abicel. ma par me nongo pi oyotoyot ma nyutte omyero ka abed i buc. Ka kur omyero kicwala i buc pi mwaka abic onyo mwaka pi weng dong bedo i buc mwaka abic-ci kuc ene tye kwer.
Mene ka ma kor wa tye iye mere pat. Gin ma omiyo wan macalo opposition members of parliament likato ki sado minister ma mego me ICT wan okati ki private members report ma i nyuto tye report. I kare ma the committee chairperson gin ki the mover of the bill gitye ka keto bill gi i parliament for the second reading, the sado ICT minister ma tye i nup okati ki dwan ma meko man ojogo wa wan ojogo macalo opposition ci wamine ma gengo lakodik bill-le eni ni pe onongo myero omedde. Kelu Clauses mapol ma omyero kiyub i kom bill enni kani okato. Bills ma kubeddi tye i nyim President Museveni ma omyero oket iye cinge wek odok cik dwong. Eto anywali me Uganda myero ko openye ni pingo ladit lobo orune me keto cinge i Computer Misuse Bill ma pud wan ocwalo acwala en, a oweko jii mapol angec. A. Mi cito ngat ma tye ka neno wan nwo TV odiko ma tin. A. Ma pud pe ki keto komedi ma watye lok i watye lok i Computer Misuse Act cem tye gin ma tye o very controversial ma wang dano ma dwong tye iye ento i kin cik angwen ma ladit lobo orone oketo iye cinge en aye acel tye the Physical Planning Registration Act Watye ki Kampala Capital City Amendment Act, 2022, the Mining and Mineral Act me 2022 ki dong the Computer Misuse Act. Meno jami angwen ma ladit lobo kati kwede ento ma dano nongo ni tene pek pek en aye eni. Honourable itye ka neno lok gin ma pire tek? Ka watye ka neno ni loka on, loka mark. kit ma Wunongo waco ni the missing persons ma gitye ma gurwenyo bene tye. Sorry me ngoli macek. Human Rights Committee me i Palament tamgi tye kwe i kom cik eni. Pyem, ICT otyeko ma megio but gin gu inge ni ka gin moni tye calo i Palament wange ni olo kor lori o gin moni ma tye i tenge oneno. Dong jo ma tye ka neno lok kom twero ki kuc pa anywali me Uganda nino myero obed tye ni. Gin gitye ka neno kwe, onyo ngo mo aromo timone kong? Me cako ni, gin myero gunen gini matut. Pi mukene okin gang tye ka lok ni gini ung, dano tye ka jiro ba ung, gin mo tye marac, lutela tye kwe. Wan olwongi kany pien wangeyo ni iromo turo ni it lakin gang. Pat pat amito abed very clear. Committees mogo ma neno jami ma dong odongo i palament, tutwalle gin ma gudo kom lwak dutte dero, polle chairpersonne a ki opposition, labolle komiti me pak, public account committee, meno meda meno me central, me local government,
komiti me Cosase,

wek Komitti me Human Rights obed NRM, ci dok Chairperson-ni enoni okwero tam ma gimine from the NRM caucus. Pe yot. Gin omiyo ineno jami mapol tye ka timme, amak mapol tye ka tibbe i Uganda kany. Human Rights Komiti kadi ki lok nok. Remot tye i cing jo ma gitye kwedigi ni wangeyo kit iwaco komeni watye ka neno kit toc tye ka minye ba kit iwaco komeni ento itam ni ngo moweko

Ocito lwenyo ki jiranine, ento pyem tye ki kero. Owacci, Abinyutti ngo ma myero in itim, and I will put you in your right seat. Meno bedo pe bor ki lakodi lok pa jo moni ma ginywaro luwedi giwacci ni, Lacan pe pyem ki lalonyo. Pyem ka in ipyem, an atweyi ni atye ki cene, ateri bene ibuc ibedo kun onyong. Kombeddi ni en aye dong lok oo en ni, Iyete ki social media, inyware ki social media, I have the money, atye ki power. Bitweyo nat i wii. Dong kitweyo nat i en mwaka abic, ipe kwede milion apar wiye abicel. Tero wa kwer.
Omera Pat, onongo pe amyero aziro tutwal i kom Misiri kong, but wanga dong walok i kome, pien en aye okatti ki cik-ki. Awaco lok acel I kare ma watye i dibed me cik eni ni, wawaco ni, Maybe ngat atye ka kelo cik ki is a bought priesthood. Ngat ma ca gwok tye ka pretend ni tye ka cel ki lwak ka deno can kacel tye opposition ento pe botwa i opposition pien lakwede cik enno pe kati ki bot independent ngat ma leaning i opposition. Kit bed tye onongo en tye ki private disagreement ki ngati dano mo ma tye ka yelo en i platform me WhatsApp nyo i platforme mo keken, nongo lakodi cik ki ini ni nongo myero pe okati ki bot Iseriko. A person ma onongo myero obedo Deputy Speaker me Parliament olor. An amyero mere awac pat ni. Computer Misuse Bill eni ma okati dong kubed ki cik-ki, pe dano ma tye ka neno wa i TV nyo anywali me Uganda-ku weng pe otam ni eni-ni en aye dong bal madit ma dong loyo ma tye ka timme. Leb mono waco ni is a tip an iceberg. Madwonge tye, madwong adada. Ka jo mubedo ka following i nino kwero Uganda me bedo mwaka pyera bicel i loc ken, independence, Yoweri Museveni owaco ka maleng ni Uganda obedo dong mwaka pyera bicel, eto i mwaka pyera aryo wiye angwen gubedo i regress. Dongo lobo obedo pe. I mwaka pyera adek wiye abicel gubedo i progress, dongo lobo tye. Ma nyuto ni president Museveni tamo ni dongo lobo i Uganda ocakke ma dong en aye tye president from eighty six. En dong dongo lobo i Uganda ocakke kede. Mene kit ma kubit i Uganda kitye ka running kwede. Gin mukene marac Ma tye ka timme en aye ni bill eni ma okati ni okati mere dong me legalizing torture. Pien arany mapol awot mapol tye ka kati i kom dano ma loko lok ada ma gudo kom gamente nyo gudo kom jang gamente kitye ka uno gi labolle calo Kakwenza gi, Dok Sactela Nyanyi gi ma kigoyo gi Nambooze gi Dano mapol ata ma gitye ka goyogi. Billy ini-ni obitiyo i caid acel keken ka ma lworowa madit tye iye. Billy ini-ni obitiyo i kom jo ma pe cwako gamente marac, i kom wan opposition, i kom jo ma loko lok ada woko. Honourable, tye i bill, ka ineno Computer Misuse Bill number, article number apar abicel,

dini, ki jami mapat pat, ni in pe iromo waco gin mo ma weko dano nongo calo itye ka nywarogi, itye ka neno calo konygi pe, itye ka terogi mere calo gin mo ma ceng jwi. Nongo itye ka cayo kaka, itye ka cayo dini ki ngoge. Pe tammi eni-nu romo konyo dwoko ber bedo pa dano ma ceng jwi i kin gang tutwalle? Ki dong bene, Tye leb mogo ma in imwinyo kin mukene ni ngati mo ni puk mere odiko aco an odiko acel wa itin an amito yubbe kong nai lok i kom nyiri nyiri tam en igwar tutwal ni pe tamme in lakodi cik eni ro ro romo konyo lok tweyo lakodi jo ma kumani kec Pat. ilwori tye lakodi jo ma kumani robo ending up being in prison. Pat Pat onongo dong cik tye ma tye tic i kom jo ni lakodi jo ma kumeno dong cik tye ma tye atic i komgi. Gin mumiyo an awac ce wai ni billi ini ni ma dong has become a law, an act, obi tiyo ikom opposition aye nyo dano ma pe ki cwako gamente. Kobeti nen kong water president General Muhoozi, controversies ma tye ka donyo iye mapol ata. President me Ethiopia i kare ca obino kany, orwatte ki wonne Museveni i kom adwi ma tye iyelogi, gilwongo ni ngo? Tigri? Tigri. Tigri. Ma Museveni gunywako tam kit me kelo kuc kunu, in i President me Ethiopia ma pud okato akata, wode okato ki lok, tye ka cwako adwi. Posting social media kero wan Uganda i kakwena ni watye cwaka adwi i country mukene. Pud okato manok pud en en pud cabit aryo cabit acel keken wele dok okati ki lok ni romo cwalle cabit aryo keken me cwalo monye i Nairobi me mako Nairobi wek obed colony me Uganda. Cabit aryo keken. An watye i kin wonne Gin ki William Ruto president manyen wat tye kingi wan oneno calo wat tye ca gwok peke wan pe wangeyo wa oneno wat tye now kan odong ada bill eni bitiyo maber an alego ni cik ko ocak ki mako wote Museveni matiyo mere ki platform atar ni ocak kong ki en ka okat bot jo mukene ka kweza gine. Gin arac omera plat pat en aye Justice John i kare ma tye ka ruling court mo ma ki mako constructor ki weko ngat omiyo construction contract tender ma gin aye ocabo cene ni kimako mere constructor aye i kare ma justice Johnson tye ka ruling owaco ni iol loko ki tweyo rec ma titino kun nongo niang madongo tye i pii tye ka kwang romo aroma ki bille ki law eni ni. Cik eni weko bimako opposition ki jo ma pe i gamente i kin gang ma giloko lok ada. Pe itamo ni kombeddi ni bill ma kikato kwede eni tye ka konyo kelo sanity mapat ki opposition being listed? No sanity ango? Wek awac boti ba Omera Pat ni bill eni ni wun macalo journalist omyero okok loo. Pien wukelo cik mo ma dong tek ni ma pud pe imako cal pa ngatti ma icwalo woko. Kong myero ipeny twerri. In icito ipenyo twerri bot lakwo ni wek amak calli acwal woko, amyero nyuto kit tic kwade kwo? Ma pud pe icoyo loko mo i kom corruption case mo ma ngat mo tye ka kwalo cente i ministry nyo akanyo mo keken, omyero kong inong evidence. Omyero kong ilok ki ngat-ni wek oye ni amyero apublishing ni in itye ka kwalo cene kong man kobedo ikwalo billion adi. Lokono corruption cases nongo tye ma gitye ka tic iye ni i actually wan wawaco ni iro pe duny nono ma mac tye. Bill-li eni bikelo tekwo matek tutwal bot media houses me kati ki lok mabeco. Information manyen ma lwak omyero owiny, lwak omyero obed ki ngec iye i lok kom lukwo, i lok kom lutim aranyi bibedo tek. Cik Pien eni. nen lutim aranyi enoni giromo manne i te cik, rwenyo evident loko, ngat angeyo ngat atye timo pe, investigation pe timme. Labole calo bot onion tye kit go i lok me PDM. Ka onongo pe the whistleblower, Ocaya Charles ki jo mukene onongo kati ki lok. Onongo kono State House Anti Corruption Court cito kwiya ka mako dano? Pe. Now, Honourable, ineno gin ma lukin gang pe giniang nyo omyero wek guniang. Cik, ka kiwacci cik okato ba, gin gingeyo ni Parliament en aye nongo okato ki cik. Kadi ka dong President ocito oketo iye cinge. Kit anaka-ni icako explaining maber-ni, an atye ka tero show ni calo lakin gang. Bene, kit ma angene, amito iye wek apenyi calo lakin gang ni, here we are, Honourable, amito apenyi calo lakin gang, Wangeyo ni there's data Data Communication and Privacy Act ma tye i UCC. Meno act ma doro lok kom ngo ma cito i wi radio, ngo ma kato i wi yamo, bino controlling wa wan ma watye eni, ngo ma iromo waco ne i wi yamo ki ngo ma pe iromo waco ne in terms of even language. I mwinyo pol kare ka ajwaka mo tye ka mito timo advert ki waco pe oket advert pa ajwaka ni pi gina kuman. Meno gin mukato pien cik me Uganda tye ki gin moni ma lwongo ni freedom of speech ma bene dano ngeyo ni aa lobo mo keken people have a room for expression and timo gin ma kuman. Wa weko eni waciti i law mi moni ma okato eni the amend computer bill ma nongo pud pe oo i kom eni bene tye ki provisions ma miyo atir kit onongo myero ki tir kwede ki jami wa aa ki kenyu waneno Kombeddi dong me angwene dong weng data protection, data privacy. Ento ki i tam ma megwa kiwacci ka kwal ocene tye ka timme, ka cam cana tye ka timme, atye ki right to access to information. Ni on omyero acit bot Kao who is the chief administrative officer a ma tye i te pen cik apenye awacci ni an amyero neno ciling PDM ma kicwalo, ce laco lok angaya I have a right me cito awacci cene PDM ma kiminiwu ni Wumiya cute weng pien amito neno kit ma cente tye ka tic kwede. Ento komedo ki kato ki cik manyen ma dong tye ka waco ni jo-ni myero ogwoki, ma nyuto kit ka anongo pe aromo tic kwede pien ma pe kiruko ca me tic kwede. Ka bene kono atiyo kwede, nongo atiyo kwede i yo marac. Cik ma dok myero okemme ki an dong weko lok kin gang kwe weko gamente kwe in terms of accountability. Pide itamini ki dong miyo aryo pe itami wa tye ka balo cene ki cawa iloko gin acel all the time pen cik tye ka waco ne data and protection act tye kenyo bene pud wutye ka mede ki cik mukene manyen

Wan okwero bil eni. Amyero awac on record ni an macalo amere pe acwako bil eni. Ki lu members mukene bene pe ocwako bil ni. Ingeyo pat peko madit ma weko pol kare kit ma iwaco ni lwak ma wan otelo gi koko i komwa. Ker-ru wan noko jumula ni MPs Oweko bill-li okato. MPs ogamo cente. MPs kono otimo ngo? Nongo jo mogo gugamo cente nok. Jo ma gucwako bill eni nok. Ento pi caucus ma meggi, polle gidiyogi. Gitiyo ki dwan pa ngat ma mito ni bil-li okati nyo lok eno-ni okati. Ladit preciden obiwaco i twenty fifteen campaign, campaign me mwaka alip aryo k'apar wiye abic, ni kicwalo nrm i palament. Kit la nrm ma pe ngeyo gino mo Teke cito nino anina, ento romo coo ka bolo kwir ni yes i gin aye mito ki cwale ee mito ene. Ci ka obedo wa dwong ki wa dwong kedgi matek gi tye i palament. Mukene tye ma dong teke gin ma owinyo ni tye bot nrm cwaka acwaka pe bene dido kore ni acwake nyo pe acwake. Meno gin marac ento omiyo ca mukene en ma wan wawaco ni dwan dong odiyo pilato Dwan dinyiwa ada omera apat macalo MPs ma pe cwako tim maraco ma gamente kati kwede. Nongo welwa nok wan FDC watye pyadek acel i kom dano miya abic ki pyeraryo abongwen-ni wan pyeradek wiye acel nongo watye pyadek aryo, pyadek miya aryo-ne ngat acel gikwanyowa.

Ci ka itoro opposition i nio weng, wati i miya acel i wiye. I kom miya abic ki pyera abic ki abic. I kom miya abic ki pyera aryo abongwen. Wati ki mony kinyo ma omyero gubed neutral eto gitye acwako gamente, representative pa mony gitye. Wati ki independent ma pole tye nrm lindi. Ki dong wati ki nrm miya adek i wiye. Eno ni loyo gi ka ni eni the high have it. Pe yot. Omiyo weko kare, pol kare wan macalo opposition wakati ki gin ma walwongo ni boycott, jemo ma wa a wakato woko waweko debate mukene. Ma gin na dong rac loyo en aye bene kin wan opposition ca mukene winye madada peke. I, i, i time kato woko ni tyeko pekone ada. En aye winyo tye alok iye.
Gin ma omiyo the last one wan dong po boycotting election pa yala. Nubo boi koti i ngwan wek oke, wek dong kong wan wucer anyim wa ci lweny iye kun nino kit ma walwenyo kwede. Kom wan pyera adek wiye acel-li wamedo dano mukene, Kaiser onongo kwi pyera abongwen wiye abongwen. Amyero awac ni gamente en pa Yair eni-ni tye ki miti me timo gin mo keken. ma romo gwoko en i Ker, loko cik mo keken ma romo weko bedone i Ker yot. Horrible! Wadok kong cen wadug kany. Ci, bedo calo lawowa obedo ka neno vidio clip mo ma ngat mo ocwalo ki Zaire, vidio pa Mobutu Sese Seko, ma Minista Azé tye ka wer. I werne, waco ni, Mobutu Sese Seko, Dano ma dong tek loyo i Humanity, dano ma kimaro dong loyo weng, en aye kom cwaco kikome, Mobutu Sese Seko en aye dong tye king ma lok owaco ni tye kakare, ento kobedi Mobutu Sese Seko peke i tela. Ci jing mukene tye bene a ma kit cik mo kikil matek nining me gengo lok ada wek okatti woko pi katti. Langec mo owaco ni, ni cik ka dong gengo twero pa dano ci dong konye peke me worone. Ento an atye ka mito pennye ni, ka cik gengo twero pa dano, ka cik weko
weko kwanyo kero pa dano me bedo ni tye kuc moni nitye, mano dano bedo i lworo Nongo dong pe romo bedo maber tutwal. Oweko na amito penyi, wacci ni, mapat ki wacci ni cikke me calo omyero kikwanyo kadi kadi na pe kikwanyo, what is the most convenient or nyo ngo ma tye o maber i kome ni ma nongo kiromo loko ne i cik eni wek odong gire kit ati kwede ni? Ento nongo pe tye ki nati matek I level ma nongo tye kwede kumed ni ngo kikome we can say acel aryo adek kikwany wek odwok gin o kuman onyo bene ka tye pen cik ma macon ni waromo nene ki ning ni ki amending ki adjusting me favoring jo ma ceng jwi. Omera Pat,
bill eni ni ki royo tutwal, ki royo tutwal with a lot of mistrust and distrust. Bill eni ni ka onongo Ngat okelo bil-li macalo Honourable Mohamed Iseriko omi kong kare ki koko ma onongo dwong ata i kare ma bil-li wan watye i lok iye ni, onongo omyero kong omi kare wek information mapol gicok ki bot lwak. Wan bene macalo lumeo me Parliament wakel kong new clauses ma romo gonyo bills ego ni mabeco. Labolle Ed Speech. Klaus ma loko lok kom lok marac i kom ngatti moni, lok ma kelo adegadega i kom ngatti moni, en onongo romo yubbe. Amyero awac ka maleng ni, watye bene i ada, watye ki dano mogo ma gitiyo ki social media marac. Wa wan ma i opposition-ni wan ongeyo ni tye. But tic kedgi onongo yot, cik onongo dong tye ma gudo komgi. Watye ki dano ma tiyo ki platform me tuko me Raila yero luwote, yero country mukene calo latyena Museveni gi eno gitye. Calo mukene tye kilwongogi ni blogger, bloggers gitye. Ento gin ma bene wan omyero onge en ni joni eno ni lok mukene ma bene gikelo, gikelo lok ada. Ma ka ikwedo tere ko mot mot mot nongo ni, Oo, man aye kom lok ada. Mapat ki moni mukati ki to pa Salim Saleh ni oto woko ento Salim Saleh pud kwo ni. Wek Salim Saleh okat ni dong aceo ki i lyel. Mukene tye ma loko lok ada, mukene loko lok atata. Onongo bill eni ka kiweko kong wan onen maber, nongo yubbe. No, horrible.
Hate speech
eno ni ticce aye yot, cik onongo tye. Kobbe ti Billy eni dong omiyo twero aye bot jo ma giuno dano ma giloko lok ada ni dong guun gi legally, ki goo gi dong legally. Ee dong bill dong kati ee, cikke dong kati ee. Cit ilok kob lutino. I ada latin matidi cik pe ye. ki lok kome me ket kede ata. Ento Billy oweko ipenye ni ka kwene omyero kiyubo no. Billy in iweko lok kom lutino in the open. Tye lutino mukene ma they are very dangerous. Labolle calo bot wek ca agu agu yes. Ti gulu no matek o bota kitgum municipality gi tye billi eno ni ka dong ni wan oti kede ko ni pe dee cwal cal latin mo woko pe dee niang bene lwak ni a latin ma renyo bene tye ti mwaka apar wiye adek pud nongo latin ba cik waco ni latin dong eno ka pe owo mwaka apar wiye aboro juvenile. Ka dong ni pe kikwanyo cik, kimiyo publication i kom dano ma kite eno-ni, kiniang nining ni latim areny-ni tye? Nen tidi, lutino eni-ni en aye mukene kitiyo kwedgi me turo odi ka dano pien gitino. Gidonyo woko ki i wang wang ot matitino, en bars matitino-ni, kirwakogi iye ka gin cito yabo doggola ka lukwo madongo dong donyo ka kwo. Ong meno Kayz onongo aneno gin ento tye jami mapol tye i bill ni man omyero wan kong onen laber ma pud pe okato woko. Now, Honourable. Nen kong calo lok kom col, currents point, currency point, miya abiyeri pyera abic. Nongo ke translating cero i million apar wiye abicel. Apar abicel. Ni fine. Currency point acel tye alip pyera aryo tonne aryo, abic, ton abic, currency point acel.
acel.
So ka inyai alip pyer aryo ton abic tyen miya abiro i pyer abic ikelo milion apar wiye bicel. Yes. Eni ni lukin gang noo ki kwene? Ngata pe ki cente ento tye ki lok mumyero owac wek wan onge. Ma nyuti ni nongo otweyo information mabeco ma myero wan ongeyo. Otweyo whistleblowers oko ma omyero gukati ki lok mabeco wek ki investigate-i. Obimedo rwom me cam cana lamal pien dong gikwalo atyer ni ka ikatti ata, atweyo. Dano bene lworo kati koni ka nyutogi, pien gingeyo ni cik tye kodi i gudi-gio. En onino ki yubu. Abedo ki tam.
Nao ki waco ni ibil ki wacone ni, Ka ineno latela nyo latic pa gamente oturo cik man, myero pe obed ki public office pi mwaka abic. Kikwanyo. Kiromo bene kwanyone-o. Tye atagete anga gi ameregi. Pat gi. Iti nene. Bill ini, cik ini ni pe obi gudu kom jo ma tye i gamente titi en en en jo en ma gi pushing kono age limit kono nga nga gi en en ni gi tye mere free range.
Honorable, me dwogo cen, atye ka neno ni kitye wacci contacts, content ma in itiyo kwede me opening an account. En aye ka gwok in itiyo kwede marac i leb muno kilwongo ni pseudo accounts ni an aromo creating pseudo account ki nyii atiyo kwede marac ma kineno the visibility calo in aye itye ka lok kunu in koo. A Ayero dano atir pien nongo atye ka tic ki akaunt eni. Ento akaunt eni ka ki verifying ki nongo ni in aye pe itye ka tic kwede, ki cito ki trailing ki romo nongo ni nga ma oyabo ki ngo, namba cim mene ki ngo gini. Atamo nongo ni eni romo bedo ber pi lutela pien most of them tutwalle gi pe ki verified accounts. Pa angeyo Itamo ni pseudo-accounts ma kitye ka creating-ngi ki dong controlling the outflow of information i social media nongo pe romo bedo ber pi cik eni? Pe ni atye ka cwakone, ento atye ka neno clauses mogo ma aneno calo is more verifiable me weke jami weng obed i line. Tic ki social media obedo i yo matir. Ki dong peko ma atye kwede aye ni Private issues, inongo ki nini laco moni okwero dako moni cito bolo cal ladako ni and you see the women suffer the the brunt ahh cyber harassment you don't know you've been well inongo ki bolo cal ladako ni timo nero ki ngo Facebook bino blocking nino adek moni gin magi tye ki law ma megi privacy policy ento lacen lacen nongo cal dong o leaking o oweko dano tye ki koko two weeks ago waneno MP acel me western Uganda ineno ngo mutime o leaking cal ladako ne is everywhere And this a married a married couple at the end of the day kineno bene ni gwok turo gangi pa dano gwok balo reputation pa dano I am one person uh, pol kare in ingeyo ngo ma atimo I keep on checking your accounts neno ngo ma tye ka posting on which account including your account ento ka atye ka neno it's just to synchronize me neno ni mm mm a- amer pe romo loko gin eni ento amer tye ki accounts mukene ma romo gin abicel dong atye neno calo mm cikke eno romo tic In trying to streamline operations i social media ento onongo myero ibed bene ki caution ngo me wayo dano wek guti kwede maber pien cik dong tye milion apar abicel i pop ononge ka calo an mere ma iwaco ni lok ada ni boto lok ada tye a hundred plus ten percent Ci dong ibedo abuc.
aye mwaka pyeraryo abic. Omera, omera Pat, cik eno ni ber. Ento Cik ya obino i kare marac. Atye ka waco man pe tyen lokke ni an atye FDC. Ento gamente en pa nrm ma kitye ka running-ngi, dano pe ki confidence iye. Pol dano pi tyen lok acel ni tim aranyi pol loyo tim adako. Account pa jo man en ma keto nying lujo mapat Me timo aranyi mere i kom ngati enoni, me balo nying ngati enoni, labolle calo pa olar otunu, abigoyo cim bot ladit olar otunu nino mo ma ngati mo tye ka tic ki nying olar otunu me cwalo jami marac i yam. Ka okwera ni, A, meno an kwo? Ento itimo i kodi ma iwaco-ni. Gin marac i Uganda pat en aye ni, Sudu people en nyo dano en ma gikane gibone cal pa ngat apat ci cako Facebook account, cako Twitter account ki nying ngat mapat ma ngene me balo nyinge ni gubi bedo pol loyo ma con dong. Pien mene dong cako sudu account eni ni ene konyo gin weko gikane cik pe omakgi. nyo kwedo korgi obed tek. Gin mukene marac i Uganda en aye ni cik tiyo olung tuke kono gimakio kigoyo matek ka gicako investigation nongo kiwuni matek adada. Eni ni biweko dano mukene koni ma gibitiyo ki calgi ki nyinggi me yabo account me yeto gamente nyo timo jami mararaco, gicako kimakogi, kigoyogio, kitweyogio. Giwuno gi matek ka gicako investigation lacen ni oo kara in kuda dong iromo gonyi lacen nongo inongo awun matek wubitimme pien dong cik tye ma tweyo joni eno ni ma miyo fine bot joni eno ni pi kare malac and cik en ma dong obino en computer misuse act en ma dong tye cik-ki wubikelo a lot of backlogs i kot. Ma lungol kop dong oyubbe, myero dong gucak yubbeo, ni tye dano mapol ma gin bene bicako laro lok i komgi. Pien tekki ngat mo pe dong ye i lok ka in i posting nen ni gin ma balo nyiye, kit onongo kwalo kwo, ceri kot. Ka tye ki kero me wilo langol kop wek cik ki ki ngol maber in his favor, nongo dano tye mapol i buc. Ma kite bed tye ngat mo ni cako reapplying me hearing nyo i kot mukene ma malo, nongo balo kare ne oculo fai mapol. Ci ki eni ni an amyero awac dok anwo ni rac tutwal bot wan anywali me Uganda kom beti en ma gamente pa Museveni onongo tye ka kwo gi lwete ma lonok-ki pien gi bi tiyo kwede me kelo aranyi i kom dano mapol. Ki di bi tiyo kwede me kelo aun I kom opposition, jo ma pe giye lok i gamente, man ka ma kokowa madit tye iye eno. Wa oceto i korgi en ma okati ki cik-ki, myero onge ni, Papaye bene ca okene ka igwero poro i wi lagweta, oporo i wi Among Mbabazi nino ca, ma okati ki Public Management Act. Wupot i koma, Mbabazi. Ma tye ka ciro jinja atamo lwak oneno kit gimako i uno kwede. Wucung iye matek ki uno Mbabazi matek. Wan wubwunyo abwunya ki kwan wa en oten nyiri. Apwoyo Honorable. You know, ci No. City Kogi ongeyo bene ni gini bigudo ki. No, uh, eno i gin ma pire tek. Uh, atamo ni kadi ka ni inge ni in pe iromo cito ka kwanyo ngwen ki i bye kun inge ni okok bene tye, pe ikwanyo ngwen keken, okok wang okayi.

Watye neno advocates mapat pat gukato Sipesa, Analyst Sipesa, a collaboration on IT policy in East Africa and Southern Africa gitye wacci atamo ni clauses ma nok nok tye ma omyero kilok i gin eni ento as we wait for clauses me loko ne or nyo me bino cok ka neno ni ki re-addressing the concern ma itye ka raising lok ma un lok kom lok atir ki lok ada i kom lutela ki dong powerful organizations that is what has been alluded to ni they are powerful people ma gineno ni gibitiyo ki cik eni ada me mac ci omak larobegi pien guloko gin ada aah watye ki organizations mukene gimako lutela mogo i dog nomination nongo dong cok ci dong pe koweko bed i iye ngo kombeddi ma dano romo timone ma nongo kiwoti kuro cik-ki ki lok-ki Ki dong ngo ma lwak romo timo ne to reappeal the law? What's the advice ma nongo tye maber me kun nongo wadoro kwede program eni to come to the finish line? Omera Pat, gin na dong ber loyo ma wan waromo timo ne, an anongo phone calls mapol ma calo group me lawyers kati kwede, my own cabinet,

Dong myero acer i kota wek an bene atye wacir kacel. Dano mapol obicer i kot kodi meno iwaco ni. Amito awac ka maleng ni gin adong lwak romo time maber loyo en aye me cako lok dwan acel me kwero An Act man en ma dong gi passe. Civil Society Organization, Human Rights Activist, Legal Fraternities, Lawyers ki jo mapol, The Law Society, myero gukati ka maleng wek gucak challenging gin i kot. Ka ocito i kot ma jemo tye matek ma dong Parliament bene neno, Museveni bene neno, ci wan we will shall move another motion rectification be bedo tye bill manyen obikati to, to, to pano bid i kom gine mutime ni labongo en odong tek angeyo mere jemo bedo tye matek ki bot gamente ento ka inen dano tye united ma giloko dwaro acel ma giwaco ni ko gini pe omyero ti ci obitine

I World Teachers Day Celebration me Kitgum Municipality, en ma pud ka nino abic-ci, lupwony olokke loka pol. Ngo ma dok anongo ki bot lupwonye en aye ni, lupwonye mathematics pe kitye ka considering gin ni lupwonye science,
geography,
magi tye i kin cik maraco ma myero dano ojeme iye. An awaco mere lok atir wa ineno ma gamente wa ni, winyu ka inen. Jemo tye, wucak mere kong ma jemo wano donyo iye. Tam me timo winyo ne eni pi tam pa Wan Luo TV maro tam pa Horrible oneka lit Dennis Amere. Ento gin ma pire tekre aye ni en onongo cawa me bino ka turo cik eni kit ma myero onongo in iniang kwede. Atamo ni an ki in wabedo ki niang matut ngo kikome ma Computer Misuse Act onyo Bill dong tye ma kiketo iye cing. Dano tye ka koko matek. a kun kiwaco ni mm, alokaloka-nu myero obed tye. Ominwa bene owacci ratification romo timme me neno kit ma kiwoto kwede, ento kit me cakone wek oo i level me ratification, jami weng tye ma kere. Dong pire tek ni in myero itim ngo ma in romo timone within your capacity me nen ni alokaloka obedo tye. Honourable, amiyi dakika acel. Chawa Wod Tummo, dakika acel. Ange ni Lok me cako ni pire tek lok kom cik, lok kom pwonye, science, arts, wabilwongo en me dugo kany ka medo matut, it is a whole show pien lupwonye mito neni me tye ka lok pi gin, I had a clip of video ma i kwanyo ki kunu, I we covered it in one luo TV ci eni gin ma wangeyo ni is a whole discussion. Ma omyero wadi cok. Amiyi dakika acel me ciko dano. Amito apwod twatwal omera Pat pol kare me lwonga i Wan Luo TV ki management me Wan Luo TV weng. Amito apwo bene lwak Luo mapadi padi ki jo ma pe tye Luo ma giwinyo dok bene gineno Wan Luo TV. Amito awek lwak ki lok manok me namba acel en aye ni patriotism pe ki pwonyo apwonya, pe ki pwonyo i class. Myero ce awaco bot General Matsiko i kare ma tye nongo patriotism chairman ma gi pwonyo patriotism aye patriotism pe ki pwonyo. Dano ki nyolo ma dong ngeyo ni an anywele me Uganda omyero amar lobo na. Bedo calo latin ma miyo ka in inyolo odongo i cingi tye ka gwokone, pe ca weng ibedo ka coyone waraga ni, Wii omyero opo ba ni an aye woru. Wii omyero opo ba ni an aye mini. Kite in igwoko ki latinne eno-ni iweko ngo? Latinne eno-ni kwo kun woro in dok woro cik ma gang. Amyero awac ki lwak ma tye ka nenowa i cawani ni, Wan wamaro Uganda, watiyo matek pi Uganda, ento pe waolo. ki kwero jami maraco ma cik katti kwede pire tek adada, oweko ngatte mo obi openya ni, ni, Honorable Amere, yot mono me maro gamente, me maro loboni kadi pe cwako gamente eneni, gamente ma tye i ker? Ci awacci, Pire tek ni imar loboni. Kadi bed pe icwako gamente ma i ker, mar loboni. Pire tek. Ci alego ni wamaru lobowa, ki dong lwak woko weng ma i Acholi Watiyo ki kare man ma kot tye-ni, season-ne tye ka lokke atata, ki fufu. Kitye i tic matek me neno ni i gangiwa waryemo can ma tye kubedde i Acholi, can tye pacent pyer abicel wiye aboro. Peko mapol tye kubedde. An abi a ki kany me Cherry Court, i constitutional court ma ladit Honourable Okello kelo ki lu MPs mukene tye. Watye ka cito ka neno lok kom ma lok ma tye i kot, lok kom ngom ma i Acholi, Acwar, Arany ki ngom mapol pol ma padi padi ma Gamente myero okwany aneko me miyo ni kor bot jo ma myero opur opur, miyo ni kono me gene bot mony, kono myero opur ngo, jo ma myero gwoko dyangi, calo ngom tye i Acholi keken, ngom tye i kabedo mapol, ngom tye Kicoro, ngom tye rwac Otura, ngom bene myero gicit ginong gi kunu pe bot. Afoyi Honorable, atuko pwoyo wi dano ceng jo waci ni Honorable Amera owaco gin acel ni can me i kumal me Uganda ni ni can cito a buto Kampala ento cito buto doro cak Doro Boguru. wa bot En, en i gin ma pol romo pokke kwede ento ah, wamito pwoyi ni dwongo lokke ni ceng cwi is gin ma dong wan otero calo slogan ma megwa. Lapwony. Every time watye ka lok i lok kom can waci eni slogan pa one of our mere. Can buto kwe, can camo Kampala ento doro cak Boguru ma nyuto cito doro weng ka dugo kwede kwe, dugo kwede woko. Meno gin ma pire tek loko macwar Ranch diki bene nongo watye kany ki Mego Santa Okot ma nongo tye ka wacowa ngo kikome ma tye ka timme ma lubbe ki peko pa Lara Ngom ki jami mogo matino tino ma tye ka bino eni dwan luwo eni dwan Acholi wan otye kany pi wun wun bene myero wucung pi wan gin ma pire tek ka pud lutelo aye bino ka wacowa ngo ma pire tek imwinyo Gender pa Honourable Oneko Lira Meri jami ma loka dwong pe ool kwedwa Wamarwu kit ma wun bene wumarowa kwede. Messages okato madwong ento dong pe waromo kwano ne. Angeyo ni wanongo kare ci wamedde anyim. Amito pwoyo Emma Akwero. Myero iyab platform ma discussion can continue from it is very good. Yeah we need to keto ne wamito pwoyo Emma Akwero for the production, Cloud Omona, senior producer wa madit ma tye wa Gulu, Banya Collins ki dong team wa weng, camera team Hamuza and the rest. Wacwaliwu mot.

Yub ma tye ka bino, Lakelli aye? Tom Tom International Distributors Limited wacato jami ma rwomgi lamal me tic i gang ki i poto. Nyonyo magi ducu rwomgi tye lamal bene dok gitiyo maber. Wanonge i Old Kampala, Rashid Khemis Road, Mukwano Mall. Sam's Recipe obedo giramweta ma dano weng maro i Uganda.